Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal, elo geet weider mat Heavy Rain, no dem Intro geet lass. Genau zum richtegen Moment erwëschen hei, dat ass no guer net sou einfach, also déi kleng do gesäit e bëssen aus wéi Gefaangener. So, elo geet och lass hei. Fortsetzen. An si mo ganz gespannt, wat ders haut so erwaart an dëser Folg vun Heavy Rain. A kuckt a bëssen duerch d'Géigend hei. Sou, a wou si mer dann hei? Gesäit e bëssen aus ewéi an engem Hotel, oder wéi nennen se an Amerika an engem Motel? Kënnt schonn hei de Motorrad an, dat ass hatt wahrscheinlech och schonn. Wat muss mer da lo haut maachen? Klamme mer dräi erof hei, Moto aus an. Ech sage mol no, wat hei ze erfuersche gëtt, soen ech einfach mol esou. Sou, soe mer elo hin a gi mer mol bei heen do eran. Vläicht kann heen eis weiderhëllefen hei. Mei cold drinks vläicht nach en. Ah, do kënnt jo endlech.

Ah, an da schreiwe mer nach hei, datt de Mann och zefridden ass. Madison Page, 27, ledig. Wéi laange bleiwen Sie bei ons, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock, Treppe ist im Hof rechts. Wëll deen aner wëssen, wat mer hei maachen? Net ze gleewen, dee Mann! War mir ein Vergnügen. So, da kucke mer mol. Wou muss mer elo hin hei? Wahrscheinlech do erop iergendwou. Ech gi mol do einfach mol dran, déi Trap erop. An et dreemt erëm wéi gewinnt erëm erëm gutt. Selbstverständlech ne, dat heescht jo Heavy Rain. Wéi uranesch ne. Ech ka mech och net erënnern, datt mer jeemools enker am Spill enker richteg Sonn haten. Falls jo, da géif ech mech schwéier ieren, soen mer et einfach emol esou. Sou. Well et och scho gutt kal sinn hei duerch de Reen ze lafen hei. So dann gi man nach weider erop. Ech kuck mal ass hab nach eng Trap. Dat ass keng Trap, mä dat kann et natierlech och sinn, um éischte Bléck, wa mol, ah dach, do hannen ass nach eng Trap fir erop, ok. Sou, alles gring hei, gring Dieren, an eng Trap, mäi Geschmaach, mee bon. Hallo? Sind Sie okay? Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Ich wees net wéi et Äerch geet, mee ech hat elo net mam Üft gerechent hei. Sou, do man Yves emol an säin Zëmmer. Dat gesäit zimlech, zimlech matgeholl aus, he? Vu virdrunner nach, leschter Folg war jo just aus dem brennenden Auto komm. Sou, man d'Dier emol op.

Ja, dat dat wéi dee, dat kann ech mer ganz gutt virstellen. So, da gi mer mol kucken, ob eppes do ass. Wéi ze desinfizéieren oder sou. Ah, ass bestëmmt eppes, ich denke mol schonn. Wat ass, wat hu mer dann do uewen? Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ah, voilà. Oder hat vläicht eppes anescht? Nee. Warte mol, wat hu mer dann nach hei? Ech kucken trotzdem mol no. Paracomol Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Ah, gëtt Schmerzen. Gi mer mol him eppes fir d'Schmerzen. Da geet dem och gläich besser, dem Jong. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen.

Well domadder geet jo wahrscheinlech net duer, well fir rich misst de jo an d'Spidol goen, esou wéi deen ausgesäit. Et schéngt zéin Tipp ze sinn, den Yves do. Sou, wat hu mer hei? Antibiotikum. Hir, nehmen Sie, das sollte Ihnen helfen. Was ist das?

Ech denke net, datt dat et richteg ass. Ech menge mir huele erëm dat fir ze desinfizéieren. Seine Wunde muss desinfiziert werden.

So, da misst du gehen. Die Wunde ist gesäubert. Danke. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich, ich brauche eine Dusche. Okay, ich helfe Ihnen. Ja, ihr könnt natürlich schwer op, ne? Normal. Bei dem Autosaccident. Hie fond datt en nach lieft, ne? Ech warte bis si erauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Hm. Mat kuckt e bësse ran. Déi ass och gutt, déi do. Reden Sie! Dann weiß ich, wenn Sie umkippen.

Lo stellt iech mol vir, hie kënnt eraus aus der Dusch an hie gesäit hatt do an der Täsch wullen. Dat giff eng Zeen ginn. So, lo gi mer kucken, wat mir och all Moment lo fäerdeg sinn. Ah, voilà. Danke fürs Bleiben. Mir geht es viel besser jetzt.

Passen Sie auf sich auf. Sou, an si mer wuel gespannt, wéi geet dat elo fir? Ah, ech spille mam Ethan weider, okay. Kuck mal, ah, en hëlt den de Karton aus dem, ënnert dem Bett eraus, okay. Ah, do si rëm eis Origami-Figuren. Do hatte man also eng Art Kaart. Wësst du, e muss jo lauter Missioun erleedegen, fir säi Jong ze retten. Sou an dat hei war meng neiste Folg vun Heavyween. Wann iech de Video gefallen huet, da gitt mer wannechgelift e Like oder abonnéiert mäi Kanal. Bis deemnächst!